Jgħidu illi f'ġisimna stess għandna armata dejjem lesta biex tiġġieled dak li jiġi għaliha. U din l-armata mhijiex armata kif naraw aħna bis-suldati. Però hija armata illi forsi jkollna bżonn xi mikroskopju biex narawha. Għax din l-armata tissejjaħ l-immune system, is-sistema imonitarja tagħna illi lkoll kemm aħna tgħix ġo fina. Issa, din l-armata tista' tkun dgħajfa jew b'saħħitha. U aħna għandna kontroll mhux ħażin fuq kemm tkun dgħajfa jew b'saħħitha din l-immune system tant importanti għalina. U għalfejn qed ngħid hekk? Għax minkejja illi iva, ikun hemm ċertu kundizzjonijiet illi minħabba fihom ma jkollniex daqshekk kontroll fuq kemm tkun b'saħħitha l-immune system, għandna wkoll ħafna għażliet illi nistgħu nagħmlu ta' kuljum, jew ta' kull ġimgħa, jew ta' kull xahar, biex aħna niddeċiedu kemm tkun b'saħħitha jew le din is-sistema. Qabel xejn, dis-sistema x'tagħmel? Dis-sistema tgħinna biex nipproteġu ruħna mill-mard, tgħinna biex niġġieldu lill-mard li forsi jkun laħaq ħakimna, eċċetera. Issa, din is-sistema jekk aħna ħa nitmgħuha u ħa ntuha petrol, ejja nsejħulu fuel, ħa, illi mhux ħa jgħinha biex tkun b'saħħitha, bħal ngħidu aħna ikel illi huwa pproċessat, ikel illi m'huwa xejn qrib in-natural, din ma nistgħux nippretendu illi taħdem b'mod effettiv. Jekk aħna nqattgħu kważi l-ħin kollu bil-qiegħda, ma niċċaqalqux, laqqas ma nistgħu nippretendu li din l-immune system ħa taħdem b'mod effettiv. Jekk aħna bilkemm naraw xemx, Ukoll ma nistgħux nippretendu li din l-immune system ħa taħdem b'mod effettiv. Għalfejn qed ngħid hekk? Għax anke fejn tidħol ix-xemx huwa pprovat li ftit minuti ta' vitamina D illi tagħtina x-xemx ħa jgħin ħafna lil din l-immune system ukoll. Smajna matul iż-żmien fuq il-famuż virus, smajna fuq diversi viruses oħrajn u fil-fatt huwa approvat illi waħda mill-aqwa affarijiet li tista' tagħmel huwa illi apparti li toqgħod ftit ħin għax-xemx, li inti tagħmel l-eżerċizzju, tagħmel eżerċizzju regolari, illi inti anke tkun daqsxejn għall-arja naturali, pereżempju ngħidu aħna jien naf wara l-eżerċizzju mort għamel xi mixja ħafifa għax-xemx u għall-arja, ngħidu aħna mid-dwar ta' kollox, minħabba anke l-famuż UV index illi importanti ma noqogħdux imbagħad ħafna fix-xemx min-naħa l-oħra. Imbagħad wara l-eżerċizzju u anke qabel l-eżerċizzju Idealment irid nagħżlu ikel naturali, ikel li jiġifieri qed jagħtina l-ħajja. Bħal pereżempju ngħidu aħna, biex inġib eżempji verament bażiċi, frott, ħaxix, forsi laħam abjad, forsi xi ħut, xi ammont ta' laħam aħmar ikkontrollat. Naturalment, jekk speċjalment għandek xi kundizzjonijiet mediċi, Tkellem ftit mat-tabib tiegħek qabel ma taqbad u tagħżel l-ikel kwalunkwe. Għaliex? Għax ċertu ikel jista' jgħinek aktar minn oħrajn anke għall-kundizzjonijiet mediċi speċifiċi tiegħek. U allura, ma nafx taqbilx miegħi, huwa tajjeb illi naturalment naħsbu fuq x'nistgħu nagħmlu biex ċertu viruses ma jaqbdux lilna u lil ta' madwarna, però onestament, X'aħna nagħmlu bl-azzjoni, bil-fatti, biex dawn il-viruses inbegħduhom 'il bogħod minna? Għax altru ninkwieta u altru nieħu azzjoni. Jekk ninkwieta u mbagħad nieħu l-azzjoni qisu daqstant jimporta, però jekk noqgħod nieqaf mal-inkwiet biss, u mbagħad meta niġi biex nagħmel il-passi 'l quddiem il-passi pożittivi ma nagħmilhomx, għaldaqstant inkun qiegħda ninkwieta litteralment għal xejn għax lanqas biss ikun ħadt azzjoni fuq dak li nixtieq jew naħseb jew hemm bżonn li jsir. Mela l-appell tiegħi għalik illum ħa jkun dan. Ħu l-azzjoni, ħalli illi l-biża' jew il-ħsibijiet tiegħek ikunu sinjal illi hemm bżonn illi tieħu xi tip ta' azzjoni, Għax jekk ma neħdux azzjoni, naturalment ma nistgħu nipprevjenu jew ma nistgħu nsolvu xejn. Jiena Matteus Grasso, għalissa nsellimlek.